Baq, menim nasıl sesim bar, a-a, a-a! Kel, dost olayıq? Meni yazmağa ögren ve a arifnen başlağan sözlerini tap. Ahudut, ahudut. Merhaba, men b arifi. Baq, menim nasıl sesim bar. B B Kel, dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve B alifnen başlağan sözlerni tap. Balqurt Balqurt Meraba, men C arifi. Baq, menim nasıl sesim bar, C C Kel, dost olayıq! Meni yazmağa ögren ve ce arifinen başlağan sözlerni tap. Cilek. Cilek. Meraba, men, ce arifi. Baq, menim nasıl sesim bar. Çı! Ç. Kel, dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve Ç arifinen başlağan sözlerni tap. Çipçe. Çipçe. Meraba, men D arifi. Bax, menim nasıl sesim bar. D. D. Kel, dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve D arifinen başlağan sözlerni tap. Deve. Deve. Meraba, men E arifi. Baq, menim nasıl sesim bar. E. E. Kel, dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve e arifinen başlağan sözlerni tap. Erik. Erik. Meraba, men F arifi, Baq, menim nasıl sesim bar, fı! fı! Kel, dost olayıq, meni yazmağa ögren ve F arifinen başlağan sözlerni tap. Fiski, fiski. Meraba, men G arifi, Baq, menim nasıl sesim bar, g, g. Kel, dost olayıq? Meni yazmağa ögren ve g arifinen başlağan sözlerini tap. Gül, gül. Meraba, men, g arifi. Baq, menim nasıl sesim bar, g. Ğ. Kel, dost olayıq, meni yazmağa ögren ve ğ arifnen başlağan sözlerni tap. Ğalebe. Ğalebe. Meraba, men H arifi. Bax, menim nasıl sesim bar. H. H. Kel, dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve H arifinen başlağan sözlerni tap. Qoraz, qoraz. Meraba, men I arifi. Baq, menim nasıl sesim bar, I, I. Kel, dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve ı arifonen başlağan sözlerni tap. Irğaq. Irğaq. Meraba, men İ. Kel, beraber adımı tekrarlayıq, İ. İyi. Şimdi ise kâğıt ve qarandaş alıp meni yazmağa ögren. İncir. İncir. Meraba, men C arifı, sesim ise. Je, je. Kel, dost, olayıq. Meni yazmağa ögren ve je arifinen başlağan sözlerni tap. Jonglör. Jonglör. Meraba, men K arifi, sesim ise K, K. Kel dost olayıq, meni yazmağa ögren ve K arifinen başlağan sözlerni tap. Kemane, kemane. Meraba, men L arifi, sesim ise L. L. Kel, dost olayıq, meni yazmağa ögren ve L arifinen başlağan sözlerni tap. Leylek. Leylek. Meraba, men M. Kel beraber adımnı tekrarlayıq, Me. Me. Şimdi ise kâğıt ve qarandaş alıp, meni yazmağa ögren. Mışıq. Mışıq. Meraba, men N arifi, sesim ise Ne. Ne. Kel dost olayıq, Meni yazmağa ögren ve Ne arifinen başlağan sözlerni tap. Nar. Nar. Meraba, men Ñ arifi, sesim ise Ne. Ñ, Kel dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve ñ arifini olan sözlerni tap. Çañçıq. Çañçıq. Meraba, men o arifi, sesim ise o. O. Kel dost olayıq! Meni yazmağa ögren ve o arifınen başlağan sözlerni tap. Odun. Odun. Meraba, men Ö arifi. Kel beraber adımı tekrarlayıq, ö, ö. Şimdi ise kâğıt ve qarandaş alıp meni yazmağa ögren. Özen, özen. Meraba, men P arifi, sesim ise P, P. Kel dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve P arifinen başlağan sözlerni tap. Pıtaq. Pıtaq. Meraba, men Q arifi. Kel beraber menim sesimni tekrarlayıq, qe, qe. Şimdi ise kâğıt ve qarandaş alıp meni yazmağa ögren. Qavun, qavun. Meraba, men R. Kel beraber adımnı tekrarlayıq, Re, re. Şimdi ise kâğıt ve qarandaş alıp meni yazmağa ögren. Raf, raf. Meraba, men S arifı, sesim ise S. S. Kel dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve S arifinen başlağan sözlerni tap. Sabun. Sabun. Meraba, men Ş arifi. Sesim ise, şe, şe. Kel dost ol ayaq, meni yazmağa ögren ve şe arifinen başlağan sözlerni tap. Şemsiye, şemsiye. Meraba, men T arifi. Kel beraber adımı tekrarlayıq, T. T. Şimdi ise kâğıt ve qarandaş alıp, meni yazmağa ögren. Tavuq. Tavuq. Meraba, men U arifi. Sesim ise u, u. Kel, dost, alayıq, meni yazmağa ögren ve u arifinen başlağan sözlerni tap. Urba, urba. Meraba, men ü arifi. Kel, beraber adımı tekrarlayıq, ü. Ü, Şimdi ise kâğıt ve qarandaş alıp, meni yazmağa ögren. Ütü, Ütü, Meraba, men V. Arifi. Baq, menim nasıl sesim bar. V. V. Kel, dost olayıq, meni yazmağa ögren ve V arifnen başlağan sözlerini tap. Vişne, vişne. Meraba, men Y arifi, sesim Y. Y. Kel dost olayıq. Meni yazmağa ögren ve y arifınen başlağan sözlerni tap. Yıldız. Yıldız. Meraba, men z arifı, sesim ise z. Z Kel dost olayıq! Meni yazmağa ögren ve Z arifinen başlağan sözlerni tap. Zurafe Zurafe. Sen pek yahşı dostsıñ. Mutlaq daa da kel, beraber oynarmız. Körüşkence! Aynenay!